Nilqagħkom għal programm ieħor Politico. Illum ġewwa l-istudjo miegħi għandi lil Dottor Louise Pulis, kandidata għall-MEP election tas-sena d-dieħla. Nirringrazzjak ħafna talli lqajt l-istedina tagħna. Tgħidilna xi ħaġa fuqek? Jiena Louise, l-iżgħar waħda minn ħames ulied, miżżewġa u għandi ġiex tliet tfal. Trabbejt u għadni noqgħod Ħaż-Żabbar u jien avukat. Għandi wkoll Masters fid-Drittijiet tal-Bniedem u l-Proċess Demokratiku. Minn dejjem kont espost għal persuni b'diżabilità u persuni vulnerabbli, u napprezza ħafna li ommi u missieri dejjem nisslu fija s-sens ta' dover ċiviku u li dejjem għandi ngħin dawn in-nies. Ix-xogħol tagħna ilaħħaq ħafna ma' inġustizzji soċjali u inġustizzji fuq tul ta' żmien kważi kważi tispiċċa eh, tgħixhom mal-klijent u allura ma tistax aqqas tibqa' indifferenti. Eh, dan bil-fors mbagħad allura jiġi sens ta' dover. Kienet jiena eh, minn dejjem kienet Togħġobni l-politika, ovvjament mhux bħala tifla ta' għax bħala tifla tant għaddejna minn affarijiet Ġekk koroh, dak iż-żmien għadek, tmeninijiet. speċjalment.
Jiġifieri Dawk pereżempju ehm, f'dal perjodu kellna eh, l-anniversarju ta' 37 sena minn tal-barrani il-qtil ta' Raymond Caruana, dik il-vjolenza kera ġviri. Jiena kont tifla dak il-. Tkun għax ta' ovvjament tħallem. Pero li tara per eżempju membri tal-familja ġejjin mill-meetings kollha mimlin gas ta' dmuħ. Eh, la rustuħtif tal-barrani per eżempju kienu sparaw eh, fid-direzzjoni ta' tiegħu ta' missieru u kienu laqtu żbrix frasu kien, kien spiċċa l-isptar. Min tifla li daw jibqaw tant imprinti ġo fik li mbagħad meta bdejt nikber ħlift li jisma' jiena fix-xogħol tiegħi, fil-relazzjonijiet tiegħi, fil-ħbiberijiet tiegħi, politika ma ndaħħalx. Il għaliex politika tossika bħal din hija valenuża tant tagħmel ħsara. Lekk, u ġilu ħbiberija ġenwina tispiċċa ħabba argumenti għaxej, ġieli. Mela, eh, inti, ovvjament, eh, x'ġagħlek però issa li toħ, tipprova toħroġ, ħa toħroġ fis-sens kandidata mal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjoni tal-Ewropa? X'immotivak qisu li trid tagħti issa s-sehem tiegħek lil Malta fl-aħħar mill-aħħar għax ovvjament jekk tkun eletta ħa tkun ta' servizz għall-poplu Malti u Għawdxi kollu? Mela, jiena dejjem tinteressani u nsegwija kemm lokalment u anke internazzjonalment. U iġviri dejjem oġbitni, pero dejjem zammejt il-bot. F'daw l-axar kważi 11 sena, pero. Tant kena id-demokrazija taħt attak, saltna ta' dritt taħt attak, għandek l-istituzzjonijiet maħtufin, autoritajiet imdajfa mnawra. Li Forsi orrajt, forsi l-isfond legali tiegħi iġen nifhem iktar kemm serja dil. L-affari mill-li forsi n-nis.
Il-dixxibka ta' korruzzjoni li l-pajis qatt mara bħala. Dejjem kont voċifera u dejjem għedt kontra ġifieri għax ir-raġuni ma tridx forza u jekk kienu vit ma tistax tgħidlu skorfina u jekk kienu skorfina ma tistax tgħidlu vit. Però minħabba ċirkostanzi familjari dak iż-żmien ma stajtx ninvolvi ruħi politikament. Issa wasanna wasanna f'sitwazzjoni fejn konna qed niddiskutu jiena u r-raġel isma' x'ħa nagħmlu aħna. Ħa nibqgħu rassenjati għal dad-diżastru? Ħa nitilqu mill-pajjiż? Jew ħa nibqgħu hawn nagħmlu xi ħaġa? tentattiv u, u vera inviting li jisma taqbad titlaq tħalli problemi waraj. ħafna nies. Għalma qed jagħmlu ħafna u ħafna żgħażagħ. Ġat jitilqu l-aħjar nies.
Però Għaliex għandna nitilqu aħna? Għaliex jien għandi nħalli l-familja, ir-raġel għandu jħalli l-familja, it-tfal jgħixu mingħajr it-sijiet u n-nanniet? Biex, fuq kollox, min u korrott u min suppost għandu jwarrab jibqaw. Umbat allura ehm, id-deċidejna li jisma, jekk ħanibqaw għaw, ħanat il-kontribut tiegħi. Il għaliex eh, lokalment ma nistawx niġġilduha lokalment biss il-biċċa ta' xogħol li trid tiġġielet minn iktar minn front wieħed iva. Eh, eh, semmejt li ovvjament għandek għal qalbek is-settur tad-diżabilità. Xiftit jew issa naħseb progress sar, I mean daw l-aħħar 20-30 sena fis-sens jien niftakar kienu jkunu kollha warba kważi tista' tgħid in-nies b'diżabilità llum. qed joħorġu jaħdmu, e, jekk inti tkun eletta, u ovvjament hawn ħafna ġenituri li għandhom it-tfal b'diżabilità, biex taħseb li tista' tgħin iktar speċi forsi fondi tal-EU xi drittijiet li forsi Malta m'għandniex. Qatt. Mela, progress e, beda jsir fil-bidu tad-disajnijiet. bdejna iffirmajna wkoll konvenzjonijiet għandna firmajna l-Convention on the Rights of Children with Disability, il-Convention on eh, People with Disability, liġijiet lokali għanna u koll, adottajna u koll 20 prinċipju soċjali ta' tilet pilar ta' drittijiet soċjali tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, fuq il-karta għamilna progress kbir. X'inhu jiġri on the ground? Għanna l-awtoritajiet, għanna anka ċentri, per eżempju il-CDAU. Però kemm qed naraw eh, tisħiħ ta' daw is-servizzi għaliex diżastru. Mela per eżempju jekk inti għandek tifel għandu diżabilità jrid imur OT jew fizio jew speech. Daw appuntament every eight weeks. Kif tista' tifel jagħmel progress b'appuntament kull tmien ġimgħat? Allura x'inhu jiġri? Il-ġenituri bil-fors iridu jirrikorru għall-privat. U l-privat. Li minnu senjur jista' forsi jaffordja u minnu. U minn min ma jistax it-tfal tiegħu kundannati. Ġifieri di tas-servizzi. L-istess imbagħad għandna l-istatementing, mela inti trid bilfors biex jiġi statemented tifel b'diżabilità li għandu bżonn LSE, jkollu bżonn psychological report. Tant huma overwhelmed, tant għandhom backlog is-CDAU li inti biex ikollok rapport, inti t-tifel mhux ħadd daħlu l-iskola mingħajr LSE. Mela xi jkollok tagħmel? Tmur privat. u dejjem il-ġenituri flok ngħinuhom inżidulhom piżijiet finanzjarji.
U għat joħloq ukoll problemi psikoloġiċi l-ġenituri. Eżatt. Mhux il-ħaqqa. Mhux hekk. Mhux hekk.
Ġifieri flok inti tipprova tgħinu qed toħloqlu iktar piżijiet il-persuna.
Fil-fatt, ftit ilu kont qed nitkellem ma' kollega x'jiena t-tifel tiegħi għandu autizm ukoll. U kont qed nitkellem ma' kollega kelli ħuħ disabilità u qalli a family with a disabled child is a disabled family. Għandu raġun, ma mandux ikun hekk. Għaliex inti għandek tejn, mind you, di lajnuna suppostinata bidrit. Għaliex hawnhekk Għandna din l-idea li biex tittallab, biex titlob id-drittijiet għal dawn in-nies, trid tmur titkarrab, qisek xi pjaċir mingħand xi ministru, jew jew qed jagħmillek xi karità. Qabel għal telefon u llum il-ġurnata ġejna biex. Di la hi karità. u lanqas favuri. Dawn huma drittijiet, dawn huwa obbligi tal-gvern li jipprovdihom. Jekk kienu huma servizzi terapewtiċi, jekk kienu huma għajnuniet biex min għandu problemi ta' mobilità jgħin lilu nnifsu. Daw drittijiet. Il-gvern marbut b'kemm strumenti internazzjonali u anke bil-liġi lokali. Ġifieri le, li tmur tittallab jiena ma naċċetta qatt. Għax dawk huma drittijiet. Jien anka di li jħobbu jagħmlu ċirku bihom biex imissu l-qlub tan-nies. Inti lin-nies. Nonfqu tant miljuni jfittxu xi ħati. Lin-nies għallimhom miċ-ċokon. Daħħal fil-PSD. Li isma' daw in-nies m'għandhom xejn inqas minnek. Daw in-nies għandhom dinjità daqsek. Di lotterija. Jiena dejjem inqabbel id-diżabilità isma' għandek pjanu jagħmel il-melodiji, issa kull melodija toħroġ differenti. Imma l-istess pjanu, l-istess noti. Jiġifieri bħala drittijiet, bħala dinjità, ħadd m'għandu inqas minn xejn. U wara kollox, inti tista' vera titwiled b'diżabilità, però tista' takkwistaw matul il-ħajja. Għandek jew eh, eh.
inċident, jew mart, jew inkella bleta. Mhux hekk.
Jiġifieri għalhekk dejjem trid taħseb. Issa, da parti tal-Ewropa sar ħafna u ħafna progress. Jiġifieri fejn tidħol problemi ta' mobilità, fejn jidħlu diżabilitajiet sensorjali, sar ħafna progress għaliex l-Unjoni Ewropea tirrikonoxxi illi l-Unjoni hija poplu li qed jixjieħ. Tant naqas ir-rata ta' twelid li l-Ewropa qed tixjieħ u dat tirrikonoxxih l-Unjoni Ewropea, allura żiedet iktar drittijiet u liġijiet favur persuni b'diżabilità u persuni b'diżabilitajiet sensorjali, tipo niqsin mid-dawl, niqsin mis-smigħ u dawn l-affarijiet. Però mbagħad għandna lakuna fejn jidħlu d-diżabilitajiet li ma jidhrux. per eżempju psikoloġiċi, intellettwali u mentali. F'dawk għandna lakuna kbira u dawn huma l-iktar nies li huma diskriminati. Għaliex għan-nies li inti tidher normali, ma tidhirx li għandek xejn ħażin, imma mbagħad għandek problema b'kif iġib ruħek. Hija problema biex jaċċettawha. Ġifieri eħe, f'dik u jiena fuq hekk irrid naħdem. L-Unjoni Ewropea qed tirrikonoxxi wkoll il-problemi ta' saħħa mentali għaliex qegħdin jiżdiedu. Però hemm ħafna u ħafna xogħol xi jrid isir fl-Ewropa wkoll. Hemm ħafna liġijiet xi jridu jsiru biex nirrikonoxxu d-drittijiet tagħhom li jinkludu servizzi u terapija. Eh, u semmejt punt li semmejt issa, hemm għax donnu taħseb li kien hawn falliment ukoll tista' tgħid fl-edukazzjoni għax ċertu affarijiet meta konna tfal aħna issa bejn li ta' tgħallem mid-dar u anke ġol iskola konna nitgħallmu il-kelma rispett. Iva. Fis-sens jiena għalkemm kulħadd ikun naqam qarqax meta tkun għadek żgħir imma konna nitilgħu f'tal-linja jien għadni niftakar malli titla' mara kien iqum xi ħadd, anzjana ħa tqum żgur, hekk xi ħadd ikun disabled tqum iktar. U Vodri, kważi kważi anke bniedem li jkun kiesaħ ukoll kien jagħmilha. Iva. Illum il-ġurnata qed nesperjenzaw, Vodri, dawn mhux qed ngħidhom jiena, rapporti li qed isiru, li jaraw nisa pregnant u ħadd ma jindenja ruħu jqum. Vodri, aħseb u ara kif għedt inti, fid-diżabilità li ma tidhirx, kemm iktar prattikament mhux ħa jagħtu każ in-nies. Ma taħsibx li l-edukazzjoni qed tkun L-edukazzjoni iva trid ma tkunx iggirjata għaċ ċertifikati biss. Inti suppost l-edukazzjoni tkun all-rounder li inti issawwar fik prinċipji sodi u valuri sodi. Mhux hekk? U sens ta' rispett u sens ta' konsiderazzjoni lejn ħaddieħor, sens ta' dover ċiviku. Li isma', ma jistax ikun li inti taħseb b'mod egoistiku li all right jiena u ħaddieħor imur jixxejjer, le inti trid taħseb ukoll għal ħaddieħor, u speċjalment min ikun iktar vulnerabbli minnek. Għax la qegħdin ġo soċjetà suppost hekk għandu jkun. Hekk għandu jkun.
Mela, ovvjament jinteressak ukoll inti l-ambjent u Naħseb kulħadd jaqbel li l-ambjent f'Malta sar diżastru totali, kważi nista' ngħid. Niddubita kemm nistgħu nerġgħu l-arloġġ naqra lura jien, imma nippruvaw dejjem. E, kif ovvjament taf li hu qed taħdem biex tnaqqas l-emissjonijiet mill-arja. E, aħna għadna kif ħadna t-titlu ovvjament tal-iktar pajjiż fl-Ewropa li għandna emissions. Jien ngħid hija xi ħaġa ovvja għax da hekk il-Gvern qed iġib 40,000 ruħ fis-sena, daw ovvjament ħa jużaw trasport, ħa jkollhom il-garbage, volderi hija ħaġa naturali imma ovvjament donnu dik it-triq irid jibqa' jadotta. Issa li hu hemm l-aġenda to fit for 55 li tgħid li sa 2030, volderi qed nitkellmu seba' snin oħra aħna, irridu nippruvaw innaqqsu l-emissions b'55 per cent u sat-2050 niġu carbon neutral. Taħseb li da però huwa wisq ambizzjuż fis-sens li jista' jtellef imbagħad ċertu xogħlijiet jew għandna naraw nippruvaw l-aħjar li nistgħu imbagħad ħalli.
F'Malta għandna problema serja. għaliex dejjem kif konna ngħidu meta konna tfal parolesi u fattino. Iġifiri ħafna klim sabiħ, ħafna klim fira, meta niġu biex nimplementaw ma nagħmlu xejn. Fl-Ewropa sar ħafna xogħol. u mixin ħafna biex inaqsu e, li naħseb li realistikament iva naqsu u e, Jista' jkun li forsi forsi jaqgħu xi ftit snin lura mit-target però hemm pajjiżi li ngħidlek illi diġà qegħdin hemm. Eh? Jiena pereżempju mort il-Finlandja tbellaħt. Din hija orrajt parti għax in-Northern Europe huma ħafna iktar avvanzati u ħafna iktar konxji tal-ambjent, però dawka ngħid jiena milli rajt li probabbilment qegħdin diġà hemm. U hemm id-disciplina wkoll. Li xi ħaġa li hawnhekk ovvjament. Malta għandna problema. Il-problema mhux biss il-popolazzjoni, x'qed nagħmlu lill-ambjent. Hi l-ħsara li qed isir irriversibbli u irrimedjabbli. Mel inti. Is-siġar. Ejja nibdew mis-siġra għax jiena ma nafx min huma dawn l-esperti li jużaw. Daw affarijiet bażiċi. Is-siġra hija l-qalba tal-ekosistema. Minnha jibda kollox. Il-weraq, orajt, il-pjanti, s-siġar huma l-unika producers fl-ekosistema. X'jiġifieri? L-unika organiżmu ħaj li jipproduċi l-ikel, mhux jikkunsmah. Mhux hekk il-bqija kollha, l-annimali kollha. L-oħrajn imbagħad kollha jikkonsmaw wieħed jekk mhux ħaxix u mbagħad wieħed il-ieħor. Is-siġra hija l-unika, il-ħaxixa, hija l-unika organiżmu ħaj li tipproduċi l-ikel tagħha u tinsab fil-qofol tal-ekosistema. Apparti minn dawk, mela tassorbi carbon dioxide, tassorbi carbon monoxide, tassorbi lista sħiħa ta' gassijiet valenużi. Ittina l-ossiġenu, jiġifieri di l-pulmuni tagħna. Fil-fatt nafu li hawn ħafna nies bi problemi ta' respirazzjoni hawn Malta llum. Tassorbi ħafna ilma, jiġifieri tnaqqaslek anke mill-għargħar. Ittik id-dell, tipprovdi dar għal annimali żgħar u tgħin biex tiġi riġenerata x-xita. Jiġifieri minn siġra benefiċċji biss għandek x'tieħu. it-tqaċċit u l-massakrar tas-siġar. Illum kien jgħixu bil-vendikazzjoni kważi kultant qed jagħmlu. Mela jekk inti trid tnaqqas l-emissions, ħallihom is-siġar jagħmlu xogħolhom għax dik qed tnaqqaslek l-emissions, qed tassorbihom u magħhom żid iktar. Jekk inti għandna s-sjuf dejjem jiqlielu bit-tibdil tal-klima. Ħallihom is-siġar ħa jikbru ħa jipprovdu d-dell, ħa jnaqqsulek it-temperatura. Infatti hemm studji xjentifiċi li jgħidu li fejn hemm ħafna siġar tonqos il-kriminalità. Tgħidli eh, jista' jkun soġġettiv, jiena nġiblek eżempju żgħir. Malli tisħon l-arja, kulħadd jibda jaqbiżlu l-grillu. Dalek.
Ikun hawn ħafna iktar road rage, Sempliċi. Jiġifieri jekk inti għandek id-dell tas-siġar flok qiegħed tikwi ġo karozza ġo traffic jam. 50 grad, għax daqshekk titla'. Mhux bilfors ħa taqbiżlek. Mentri jekk inti pereżempju ta' Valley Road li ħa jqaxxruhom qalu ħa jixxejpjawhom, qed jagħmlu canopy u qed ituk id-dell, mela qiegħed ħafna iktar trankwill fil-karozza mhux ovvja li ħa tonqoslok ir-road rage? Imma affarijiet bażiċi dawn. Le hekk hu, qisu donnha. Gwerra kontra s-siġar, allerġija sħiħa kontra s-siġar. U mbagħad jiġu jgħidulna li jagħmlu l-green projects. Le, mhux Għaliex daw farsa daw greenwashing sfaċċat, jiena fil-green projects li qed nara, ħlif konkos minix nara. Le, dik hu ta' parsi jagħmlu mbagħad ġis-siġriex biex ta' parsi. Imma.
Ġen totali, għax. Meta aħna ingħatajna 750 miljun biex ngħinu l-ambjent. U qed nonfqu l-maġġor parti tiegħu fil-konkos. Għaliex qed jagħmlu xiex? B'Alla konkos, u mbagħad erba' pots b'erba' siġriet jew naqra rowħa mrija b'xi żewġ pulzieri tlieta ta' parsi nagħmlu erba' arbuxxelli, mela dak greenscaping, mela dak greening project. Greening Project, għamel is-siġar fejn ma jidħlux karozzi, fejn in-nies jistgħu jagħmlu picnic, fejn jistgħu jagħmlu mixja, Għall-aħrax tal-Melqija, fejn jgħidu jistgħu xi jserħu ħaġa l-ment. simili hekk. U bħal Busquets. Jew il-Miżieb, u l-Busquets, mhux hekk? Le, hekk nifhimha jien. Mhux ta' Mhux- parsi. ta' parsi.
Da, jisu u għamlu nerġa' ba- jisu u għamlu fejn bandli. kellna Hekk qed s-siġar jagħmlu. kbar li kienu jipprovdu del, pereżempju jien niftakar l-Pjazza tar-Raħal Ġdid. Żgur, mela. Dejjem bl-anzjani fuq il-bankijiet għad-del, speċjalment fis-sajf, jgħidu kelma. Żgur, le, le.
Illum tikwi dik il-pjazza. Jiġifieri bla sens, li qed nagħmlu bla sens, u nkella mela attakkajna l-kampanja, attakkajna l-ODZ, u mbagħad tiġi tagħmilli Green Project. Ħallili l-kampanja! U ħawwel iktar siġar fiha, mhux toħodili, u mbagħad tiġi tgħidli għax għamiltlek Green Project. Voltri inti tara ħaq qisu fil-verda tista' ssejħilha naħseb ipokrisija. Għandek il minn banda l-Gvern li qed jgħid dal-Imbirek Green Project u jrid jonfoq 750 miljun, però fl-istess nifs il-ftit green areas li fadal Malta kollha qed ikissruhom. Anka l-ODZ illum taħt attakk. Anka l-ODZ. Voltri fil-verità da biex jitmellħu bin-nies qed.
Ħafna kliem sabiħ, però fil-fatti u dija anka l-liġijiet. Kemm għandna liġijiet sbieħ Problema mhux il-liġijiet, il-liġijiet hemm qegħdin, li mhux jiġu implimentati, mhux jiġu inforzati. Jekk tara l-ERA, pereżempju, għandha lista sħiħa ta' doveri kif għandha taġixxi u x'għandha tagħmel biex tipproteġi l-ambjent. Hemm il-Trees and Woodlands Protection Regulations li jgħidulek li eh, siġar li kienu li jidru fl-aerial photos ta' 1967 li għandhom iktar minn 50 sena li jinsabu fuq dizet eh, li jinsabu f'urban conservation areas u li jinsabu f'żoni urbani miftuħin huma protetti. U tawtorizza l-qluħ tagħhom mill-Pjazza tar-Raħal Ġdid u mill-Pjazza tal-Mosta. Dak mhux ksur sfaċċat ta' liġi. U mit-triq ta' Witilajn kellhom fuq 70 sena għal Eppo Pines u protetti għalawhom kollha. u il-Kunsill tal-Ewropa l-istess għamlulna greening project, il-kartellun kien fih iktar ikbar minn coach. U naħseb jiswa daqs xi ħames siġriet. Tajjeb, u mbagħad fil-lira siġar ta' fuq 70 sena qċtuhom.
Imma taħseb voldiri li di imma li qed issir apposta x'umbagħad ovvjament jidħlu l-kuntratti Naħseb li ovvja, jena, fil-sens. Għajar naraw, eh, biex qed jiġu investiti u x'fiex jikkonsistu dal-Green Project. Le, mhux jekk għax eh, kif għedna dak sement. Imbilli tamilli balla konkos u erba pots. Nerġa' ngħid, dak. Le, fil-fatt diġà fetħu qalu xi spazji miftuħa. Biex tara siġra vol diri tagħmel. Mhux hekk. Spazju miftuħ ma jiena nsaqsi konkos. Parti kemm qegħdin ħawlu jħalluhom imutu. Iddur u kennirja sħiħa tara minnhom daw. Il-famuż proġett tal-Ministru Farrugia ta' mal-ħitan ukoll kien ħamlinna mal-ħitan ma fadalx waħda, waħda ħajja minnhom. Tal-raħal ġdid il-Green Wall, tant qatgħu qalbhom minnu li neħewh u bajdu l-ħajt. Ġifieri.
Għamil niktar. Mela, e, policy oħra li jidher li adatta l-Gvern Laburista daw l-aħħar 10 snin, u jiena ngħid l-aħħar tliet snin iktar minn ta' qabel, li ikabbar l-ekonomija bin-nies, li jġib dejjem in-nies minn pajjiżi tat-tielet dinja tajjeb li ngħidu. Inti taqbel ma' di li biex tikber l-ekonomija rridu nġibu 40,000 ruħ fis-sena hawnhekk? Mela,
ħa nibda biex nagħmel distinzjoni għaliex tajjeb in-nies ikunu jafu. Hemm distinzjoni bejn l-immigranti irregolari u eh, daw in-nies li qed jiġu tat-tielet dinja. U third country l-Ewropej ukoll national.
għax hawn mela U l-Ewropej. ħafna għax tor tal-Ewropa li qed jiġu. Mela, l-Ewropej fil-maġġor parti ippakkjaw il-bagalji u jitilqu qabel il-lockdown. Fi żmien il-Covid. Ekku.
U ħafna minnhom ġew replaced bit-third country nationals. Issa, id-distinzjoni bejn it-third country nationals u l-immigranti regolari il għaliex forsi itni għandhom kulur skur u n-nies m- għalihom L-immigranti regolari normalment jiġu minn mis-Sab-Sahara, mill-kontinent tal-Afrika. U weħe jiġu mhux b'mod regolari, għalhekk ngħidulhom irregolari. Dawk qisu e, e, il-gvern ma jridhomx u jara kif jagħmel pushbacks u daw l-affarijiet. U jgħidulhom Malta full up, Però mbagħad għat-third country nationals li jiġu b'mod regolari u bil-passaport u bil-viża u bil-permess ta' xogħol, dakka mhijiex full up, ibqa' ġib, ibqa' ġib, ifqa' suq, ifqa' kulmaw. U qed inbatu konsegwenzi serji. U qed jinħolqu inġustizzji kbar, kemm għalihom u kemm għalina. Mhux hekk.
Il għaliex fejn jidħol kundizzjonijiet ta' xogħol, fejn jidħlu pagi. anka tal-Maltin qed ibatu, għax Ah, żgur, hemm għax- ħafna employers illum li jgħidulhom isma' jew toqgħod bl-istess ta' da jew da parrasek. Em, Problemi fil-housing, problemi ta' kirjiet. Ara kemm Maltin illum la jaffordjaw jixtru laqas jikru. Da hija xa- sitwazzjoni tal-biża'. Jiġifieri inġustizzji soċjali enormi huma ftit li qed igawdu. Jiġifieri u qed niftaħru bit-tkabbir tal-ekonomija u qed niftakru li għandna ħafna ġid, però l-ġid qiegħed jitqassam b'mod ġust? Jew qed jibqa' f'idej il-ftit? Jiena
jien kif naraha jiena f'għoldi li niftakar meta kien għad hemm Adrian Delia, kapu kien semmieh dal-punt, però attakkawh minn kull imkien insomma, ovvjament nafu l-istess storja qalulu mhux vera, illum fil-verità kellu raġun fuq tan-numri. Għandna ħabta hawnhekk li meta jkun hawn każ ta' korruzzjoni, meta jkun hawn issue ta' ħraq li ddejjaq in-nies, flok nindirizzawha, nippolitiċizzawha. Ekku.
Jiġifieri kellna l-inkjesta pubblika ta' Jean Paul Sofia, mhux spiċċat ippolitiċizzata, kellha għalfejn. Le, hekk hu. Diġà qed jitfgħu ilu lil Bernard Grech, pereżempju, li qed ikun xenofobiku għax qed jitkellem fuq l-overpopulation. Meta l-overpopulation huwa stat ta' fatt, stat ta' fatt tanġibbli li kif toħroġ inti tiftaħ il-bieb ta' barra u toħroġ mid-dar, ħa tiffaċċja wiċċek miegħu. Hija tanka fid-dar tiegħek u tbagħat il-konsegwenzi tiegħu il-qtugħ tad-dawl, il-qtugħ tal-ilma. Għax di il-servizz. Rajna l-baħar da sajf, dranaċ kullum kien is-sajf kollu. Iva. Għax għaliex il-sistema.
Għaliex l-infrastru daw faqaw il-pajis. Bla ma ħasbu minn qabel, soltu storja bla pjan. U l-infrastruttura ma tiflaħx għal dat kabbir f'daqqa u għed tikollassa. kollassat is-sistema tad-dawl, kollassat is-sistema tal-ilma, dranaġġ, l-isptarijiet mhux ilaħqu ma' domanda, kjuwiet kbar inti tmur l-emerġenza u tum tistenna ma nafx kemm, sija sħaħ. Apparti li jekk ikollok tkun rikoverat l-isptar m'hemmx spazju, għandek pazjenti qegħdin dak li kien il-kentin fil-basement mingħajr tieqa u mingħajr eh, toilets u bil-portable toilets qegħdin isfel. Jiġifieri u di problema x'inti meta tagħżel il-kwantità fuq il-kwalità, l-istandards ħa jonqsu. Il-kwalità f'kollox ħa tonqos bilfors. Le, mhux hekk. U kif għedt inti, qed ibatu l-Maltin għax jien ovvjament nintaqa' ma' ħafna nies, jgħiduli overtime qatagħhulna jew inkella bis-siegħa siegħa, min irid jaħdem. Daw, m'hemmx ħdud u festi, jvolidri kollox, u l-Gvern donnu, mhux donnu, għajn ta' għalaq. L-importanti li fl-aħħar mill-aħħar jgħid li kibillu l-GDP. Issa. Il-problem u problema serja, qed naraw realtajiet ġodda li qatt ma rajna bħalhom. Nies bla saqaf fuq rashom. mhux qed ngħid għall-barranin biss, ta' anka Maltin. Qalulna l-galzetti dil-ġimgħa li anka tfal hemm 40 tfal bla saqaf fuq rashom. Mhux ċajta dita. Tfal barra, jorqdu barra, m'għandhomx saqaf fuq rashom. Nies fil-faqar, nies friskju ta' faqar, ara s-soup kitchens mhux ilaħqu, ara l-food banks mhux ilaħqu. Jiġifieri, realtajiet ġodda, l-inġustizzja soċjali iktar tikber, iktar ma niftaħru b'kemm għandna ġid, iktar qed naraw inġustizzji soċjali u tbatija, u iktar hemm nies li mhux ilaħħqu mal-ħajja. Il-Caritas qaltilna isma' ħarġet faxxa soċjali ġdida, l-istretched class. Għaliex ma tibbenefikax għal benefiċċji soċjali minħabba d-dħul, però mhux qed tlaħħaq mal-ħajja. Jiġifieri ara f'liema stat bil-ftaħir kollu li qed nagħmlu qegħdin, ta. Fil-fatt, li qed issemmi inti għax ġietni ġo moħħi issa, il-KPMG għamlu rapport daw, speċi daw ovvjament kumpanija serja, li mix-ċajta ta' 95 percent tal-poplu Malti ma jaffordjax jixtri appartament waħdu, bniedem waħdu. Meta da bid-difetti kollha li setgħu kellhom il-mexxejja ta' qabel, kulħadd kien jaffordja jixtri post għalih kważi waħdu. Anke min jiġbor iż-żibel kien, li dak iż-żmien kienu Maltin. Kienu jaffordjaw u l-mat ngħidu 95 percent. Apparti li dak iż-żmien il-loan ma kinitx tiġi mqassma fuq sakemm inti toħroġ għall-pensjoni. Kienet tkun fuq terminu ħafna iqsar. Żgur, 25 sena normalment kienet tkun l-iktar. Le, Foldri, is-sitwazzjoni fil-fehma tiegħi hija allarmanti ħafna. U għalhekk ħafna żgħażagħ qegħdin jagħżlu li jitilqu. Il għaliex ma tiffordjax tikri. Ma tiffordjax tixtri. Opportunitajiet ta' xogħol m'għandekx. U da qed joħloq brain drain qawwi fi soċjetà li ħa nħossuh Għax ma ingħaw nistax.
eżatt għax dawn huma l-mexxejja t'għada, il-managers t'għada, CEOs t'għada u kollha qegħdin jitilqu Inti l-barra. meta tara da kollu, għax fil-verità semmi, tajjeb insemmu x'e ħa jiġri għax ħafna mill-problemi li hawn għax ovvjament il il-gvern ma ma ppjanax fit-tul. Meta tara għandek iż-żgħażagħ qed jitilqu mill-pajjiż. Il-popolazzjoni hi anzjana v'għoldiri iktar ħa jmutulek nies, tfal m'aħniex nagħmlu. It-tfal li qed jitwieldu ġewwa Malta, ġieli li qed ikunu maġġoranza ta' barranin u mhux Maltin, fil-verità fi żmien ħmistax-il sena, x'ħa jifdal mill-poplu Malti? Jekk ħa nibqgħu sejrin hekk mingħajr ma nittakiljaw il-problema kif inhi. U għalhekk kulħadd qed iħoss il-ħtieġa li dal-pajjiż jibdel id-direzzjoni li qabad. Mhux qed ngħidu jiena biss, Louise. Qalitu ċ-Chamber ta' of SMEs. Qed jgħidulu ħafna il għaliex din mhijiex direzzjoni sostenibbli. Taħseb biss mil-lum għal għada u ma taħsibx fil-futur il-bogħod. Mhijiex sistema sostenibbli.
Issa għandek ukoll hemm għal qalbek id-demokrazija, u għak minn sejr għal gradwata u koll. Għandi master seħe fil-proċess demokratiku u drittijiet tal-bniedem. Issa, temmen li eżempju ħanibdew minn Malta. Li d-demokrazija fil-verita sejra l-ura, eżempju ċar, neħdu xandir nazzjonali. Debates, madu jkun hemm xejn li tista' tgħidilhom bilanċati, eh, kważi kważi kol minn jikkritika l-gvern, warbuħ. Enemy of the state. Eh, Ma da ma jinkwilakx imma għax dawn fil-verità affarijiet li aħna jien naf sa ftit ilu ma konniex naħsbu li ħa jerġgħu jiġru. Mela.
Ħa ngħidlek, jiena ninkwieta bil-kbir. U nerġa' ngħidlek l-isfond legali iktar jinkwetak għaliex aħna nagħmlu ħafna snin nistudjaw fuq demokrazija u fuq saltna tad-dritt. Mela inti f'demokrazija sewwa għandek l-organi tal-istat. Għandek il-leġislattiv, l-esekuttiv u l-ġudikatura. Illum, il-ġurnaliżmu ħieles investigattiv jiġi kkunsidrat bħala r-raba' pilar, għaliex ukoll iżomm il-gvern accountable għall-aġir tiegħu u għandu d-dover li jikxef il-korruzzjoni jekk jara li qed issir korruzzjoni. Issa, x'inhu jiġri? Naraw il-leġislattiv, per eżempju, jagħmel liġijiet kemm trid. Jiswew ħaq il-karti li miktubin fuqhom? Jekk minn m'hemmx implementazzjoni, jekk ma tihomx snin, jew jekk inkella tagħmel l-awtoritajiet u l-awtoritajiet ma jimplementawhomx, ma jiswewx li ħaq il-karta li jinkitbu. Apparti wkoll Per eżempju, issa għalqet l-inkjesta ta' Jean Paul Sofia lqu l-provi. Mill-provi ħareġ illi il-liġijiet għar-regolamentazzjoni tal-kostruzzjoni kienu lesti. Ħallewhom on hold biex ma jurtawx lill-kuntratturi għax kienet ġejja l-elezzjoni. Jiġifieri daw ġew jaqgħu hum mill-interess taċ-ċittadin, mill-protezzjoni taċ-ċittadin biex jaġevolaw lill-kuntratturi. U baqa' jkollna telfien ta' ħajja, baqa' jkollna ferimenti u kellna wkoll it-telf ta' ħajja ta' Jean Paul Sofia. Jiġifieri jekk mhux dak falliment qawwi tal-leġiżlatur, mela dak diġà wieħed. U mbagħad għandna l-esekuttiv. Mela fl-Esekuttiv għandna l-Avukat Ġenerali, l-Avukat tal-Istat u l-Pulizija, apparti l-awtoritajiet l-oħra. Imma dawk prinċiparjament. Għandek li sar mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali skandaluż. M'hemmx m'hemmx kelm oħra. Meta għandek pereżempju l-inkjesta maġisterjali fuq il-Pilatus Bank. tiġi konkluża, il-Maġistrat jordna li għandhom jittieħdu passi kontra seba' persuni. X'tagħmel l-AG? B'kollużjoni ma' uffiċjali għoli tal-Pulizija toħroġ nolle prosequi favur tnejn minn dawn is-seba'. Jiġifieri, dawn ma tistax tipproċedi kontrihom kriminalment. M'hemm xi fis-sens ora jt nafu x'inhi r-raġuni, mela kif jiġru l-affarijiet? U qegħdin ġo l-Ewropa suppost. Għaliex id-demokrazija qed tfalli u l-istituzzjonijiet mhumiex iwettqu d-doveri tagħhom. Issa din, jekk jogħġbok, flimkien ma' l-Avukat ta' l-Istat, fid-doveri tagħhom daw tinsiex li l-uffiċini ta' l-Avukat Ġenerali u l-Avukat ta' l-Istat huma stabbiliti bil-Kostituzzjoni li hija l-ogħla liġi tal-pajjiż. u tgħidlek li fil-qadi tad-doveri tagħhom ma jieħdu l-ebda istruzzjoni jew ordni mingħand ebda persuna jew awtorità. U suppost fil-qadi tad-doveri tagħhom ma jħarsu lejn wiċċ ħadd u fil-fatt huma protetti biż-żewġ terzi fil-Parlament preċiżament biex fil-qadi tad-doveri ma jħarsu lejn wiċċ ħadd, dawn biex tneħħihom ma tistax tgħid isma' di dejqitni għax qed tagħmel xogħla ħan warraba. Le, titmur parlament u titiġib żewġ terzi. Min flok tara kif taġevolhom, tara kif taħbilhom. L-istess l-avukat tal-istat. Per eżempju, wara s-sentenza tal-Vitals, il-Kap tal-Oppożizzjoni mar għand il-Kummissarju u biex jistaqsih jieħu passi kontra l-awturi tal-ikbar serqa fl-istorja ta' Malta. U l-Kummissarju qallu li mhux ħajressa għaliex qed jistenna l-inkjesta maġisterjali u l-Oppożizzjoni għamlet protest ġudizzjarju. Kontra l-pulizij, kontra l-kummissarju, kontra l-avukat tal-istat, l-avukat ġenerali. Taf xi rispondew dawn? L-avukat ġenerali u l-kummissarju dawka kontroprotest wieħed risposta waħda. Qalu isma, di kienet kawża ċivili. Mela aħna bħal Pilatu ħanaħslu jdejna. Mentri daw jafu li kull azzjoni ġġib responsabbiltà kriminali u ċivili, jiġifieri billi kien hemm sentenza tal-Qorti tal-Appell, dawn setgħu fittxew għal responsabbiltà kriminali. L-Avukat tal-Istat min-naħa l-oħra qalilna jien ma nista' nagħmel xejn iktar. Ħadt struzzjonijiet mingħand il-Gvern u ftaħt l-arbitraġġ internazzjonali. Qed jammetti da li ħa struzzjonijiet mingħand il-gvern. Meta l-liġi tobbligah li ma jista' jieħu ebda struzzjoni jew ordni mingħand ebda awtorità jew persuna fil-qadi tad-doveri tiegħu. Biex tara fiex qegħdin. Kellna ma nafx kemm il-kummissarju kellna xlift il-fil. Le, mhux hekk, għandna xi sitta wara xulxin kulħadd.
Michael Kassar biss ipprova jagħmel xi ħaġa fuq il-Panama Papers, fetaħ il-fajl Project Green, u kellu jwarrab.
Le, Volderi, inti taqbel mas-sentiment qisu tan-nies li donnu Fil-verità, illum il-Kummissarju tal-Pulizija fl-aħħar mill-aħħar taqa' taħtu di. Jekk individwu li mhu ħadd jagħmel xi ħaġa, fil-verità jkunu effiċjenti għax jien dak li hu nħobb ngħid li hu, Volderi, illum sar isir hold-up. jew attentat ta' qtil, b'xi mod ieħor saru jaqbduhom vera. Iva, malajr. Fi żmien malajr.
U jresquhom.
U jresquhom, però fejn jidħlu l-politiċi, donnu daw jistgħu jagħmlu li jridu. Kulħadd jala' għajnejh, widnejh, ħalqu. Eh. Iva. Eh, Voldri naħseb.
U għalhekk l-istituzzjonijiet, u għalhekk id-demokrazija qiegħda taħt attakk. Il għaliex l-istituzzjonijiet mhumiex jagħmlu d-doveri tagħhom? U qed jagħżlu, jagħżlu lil min iressqu fil-verità. Issa, mela jiena semmejtlek tnejn mill-organin iġu għall-ġudikatura. Il-ġudikatura bit-tajjeb u l-ħażin, tipprova. U kellna sentenzi. Kellna konklużjonijiet ta' inkjesti. X'jiġri imma? L-ewwel nett mhux tingħata riżorsi biex tagħmel xogħolha. Fil-fatt, kellna l-Prim Imħallef u kellna l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikanti li qed jgħidulna isma', wasalna qrib kollass. Araw x'ħa tagħmlu. M'għandniex riżorsi biex naħdmu. Di wkoll mal-overpopulation, għax iktar nies ovvjament ħa jkollhom bżonn iktar. Ukoll, parti minnha, però parti minnha iva, però mhux biss. U, jiġifieri, wara mhux tingħata riżorsi, tu tiġi attakkata b'aggressività regolarment, li din ma tista' ssir qatt f'demokrazija. Di pereżempju, meta kien hemm is-sentenza tal-Vitals, baqgħu sejrin dritt il-Parlament, x'għamel il-Prim Ministru? attakk sfaċċat fuq il-ġudikatura u jgħajjar lill-ġudikatura li hija nazzjonalista u li meta l-Oppożizzjoni tmur il-Qorti tkun qed tilgħab b'home, li mhu vera xejn. Imma għax imbagħad isibu lil min jagħmel xogħlu, jattakkawh. Issa, l-organi tal-Istat qegħdin hemm bħala check and balance. Ma jistgħux la jattakkaw 'il xulxin, lanqas jintimidaw lil xulxin, lanqas ingħawru lil xulxin.

X'inhu jiġrilu bħal The Shift News? Għandha 40 kawża kontriha mill-Gvern. Il għaliex kull darba li titlob informazzjoni li suppost f'pajjiż demokratiku tkun tkun disponibbli f'ġieħ it-trasparenza u l-kontabilità, ma jgħaddihomx. imorru għand il-Kummissarju tad-Dejta, Kummissarju tad-Dejta jordnalu biex jaddihom, jibqa' ma jaddihom, jappella l-qorti mid-deċiżjoni tad-dejta. Gvern ma jinteressax. La ħajħallas l-avukati.
Jiġi jaqgħu jqum mir-riżorsi li qed jaħli u mill-ħin li qed jaħli tal-qorti. jiġi hawn iqum. Mentri newsroom li qed tipprova tgħaddi mingħajr sponsorship tal-gvern għandek il-pis finanzjarju, għandek il-ħela ta' ħin, l-iskariċ. Għaliex biex jiprofa jaqtalhom qalbhom. Da attakk ieħor li suppost ma jsirux f'demokrazija. U mbagħad għandek is-saltna ta' dritt, għaliex waħda ma timxix mingħajr l-oħra. Sa fis-saltna ta' dritt inti, jekk eh, pajjiż ħaddan is-saltna ta' dritt, kulħadd irid ikun ugwali dim il-liġi, ħadd ma jista' jkun il fuq mill-liġi, u għandek il-protezzjoni ta' drittijiet tal-bniedem u tal-minoranzi. Mela, għandna gvern li jaħseb li hu l fuq mill-liġi u ma jridx ikun sottomess għal-liġi. Lanqas irid ikun sottomess għal kwalunkwe konsegwenza ta' għemilu. Ma tarax? Jiġifieri għandna problema serja iva. U forsi n-nies ma jindunawx mill-ewwel, ħafna ma jindunawx mal-ewwel, inkluż eh, kollegi tiegħi ġieli nkunu qed nitkellmu, dis-sena għamilna pasta granġ. Għaliex? Il-libertà tal-espressjoni u tal-assoċjazzjoni ġiet attakkata tliet darbiet dis-sena. Tliet darbiet. Għandna dak iż-żagħżugħ li mar jipprotesta u ħel bener biex jitlob ġustizzja għal Jean Paul Sofia. Mhux hekk. Ġie arrestat.
Għandna Robert Aquilina mar jipprotesta xil-PBS mhijiex imparzjali u u indipendenti bata- batu għalih il- il-pulizija. Kenna l-graffiti li qed jagħmlu protesta paċifika kontra l-uħ tas-siġar li ġew manhandled b'dak il-mod u li Andre Callus ġie arrestat. Jiġifieri dak huwa pass enormi lura, eh. U fuq il-libertà wkoll tal-espressjoni għax jien di xi ħaġa tinteressani ħafna. Taħseb ukoll li l-Gvern qisu da jiddeċiedi hija policy. Issa taqbel magħha jew ma taqbilx kulħadd fl-aħħar mill-aħħar għandu l-opinjoni tiegħu. Qisu jdaħħal liġijiet biex kważi kważi daqqas jiġu diskussi. Għax qed naraw ħafna affarijiet li ma tistax tiddiskuti xejn hawn f'dal-pajjiż. Daqqa jgħidulek ħabba ħaġa u daqqa ta' parsi qed tinsulenta lill-ieħor. Jien nemmen li fl-aħħar mill-aħħar biex ma tirritax il-Gvern u titfa' image ikrah fuq il-Gvern. Taħseb il ejja nsejħulha l-political correctness żejda. U di rajniha wkoll fl-Ewropa qed ikollha backfire. Mhijiex jiena il-problema li għandna Malta mhijiex problema ta' political correctness. Bl-ebda mod. Bl-ebda mod. Iktar hija li dal-gvern ma jridx kritika, ma jridx oppożizzjoni. Jekk tara, per eżempju, fuq xandir nazzjonali, għadek tara dibattiti, għadek tara programmi ta' diskussjoni, kollha nqataw. La spiċċaw, ovvjament. Għaliex,
program ta' diskussjoni jiddiskutu affarijiet topiċi, affarijiet li jurtaw in-nies. Ma tarax hawn dan l-affarijiet kollha jirtgħu n-nies, ma tarax li nħalluhom jiddiskutuhom fuq ix-xandir? Dibattiti politiċi, anke kontra avversarji politiċi, m'għadekx tarhom illum? Għaliex? Tant hawn provi ta' skandli li l-Gvern ma jridix dik. U l-awtorità tax-xandir saret mouthpiece tal-Gvern. Di mhux qed ngħidha jien ta' anke l-qorti qalita li twassal il-messaġġ tal-Gvern twassal dak li jgħid hu, il-messaġġ tal-Oppożizzjoni tara kif tagħmel biex ma twasslux, u ħafna affarijiet li jinteressaw il-poplu le ma twassalhomx. Meta għandha dover, nerġa' ngħid, skont il-Kostituzzjoni l-ogħla liġi tal-pajjiż. U jinkwetak il-fatt li jekk ħa nibqgħu sejrin hekk, għax donnu sfortunatament ħafna nies mhux jindunaw x'qed jiġri. Għax fil-verità inti meta jkollok il-flus x'tonfoq biex tibbrainwash jan-nies, Eh, kważi, kważi hemm il-periklu li ħalla ma nix nispiċċaw partit wieħed, imma ovvjament int għandek dik is-saħħa finanzjarja kollha. Dittatorjat. Eh.
Għax la m'hemmx eh, jien qed narħana jien. Affarijiet le xejn xejn ma jawguraw tajjeb, xejn ma jawguraw tajjeb. Issa u ħafna nies tant huma jenin bil-iskandli u disensitizzati u jgħidulek isma' jiena nażel li ma nagħtix każ. Però kollha mdejqin u kollha jgergru għax ara x'inhu jiġri mill-ambjent u wara l-kampanja u wara da djar sbieħ kollha jaqgħu jtellgħu flessis. Ara xaru każa fejn it-tempji tal-ġgantija għax Dak kienet iċ-cherry on the cake, eh dik. Ċek. L-aħħar waħda.
Jiġifieri u ġibna l-għadab tal-barranin u tal-Maltin u tal-UNESCO u kont morna kontra l-UNESCO. Jiena ngħid, u di importanti li jifhmuha n-nies, li l-politika teffettwalek ħajtek f'kull aspett. Dat-tgergir kollha, dawn il-problemi kollha huma sintomi ta' politika li qed iħaddan il-Gvern. U jekk in-nies mhux ħa jirrealizzawha di u mhux ħa jsemmew leħinhom permezz tal-vot, il, eh, lejn dittatorjat sejrin.
Xi ħaġa wkoll ta' malajr, is-surveys li kellna reċenti, tista' tgħid wieħed wara l-ieħor, donnu li tista' tgħid ejja ngħidu 20, 25 elf vot il-Labour tilifhom fi żmien sena. Voldri jkun hemm min qed jiċċaqlaq ovvjament. Però għandek eluf kbar li qatt ma rajna bħalhom li donnu ma jridux jafu iktar bil-politika. Inti X'taħseb tipo daw in-nies u għalaj tgħid li imma almenu ikun hemm min jargumenta jgħidlek almenu huma qed jibgħatu messaġġ li mhux jattolleraw dal-affarijiet. Le.
Inti eħe, x'inhu l-appell? Għax għax fil-verità. Meta inti tastjeni huwa dritt Ovvjament, ovvjament.
Dritt tiegħek li tastjeni, però tkun qed tikkontribwixxi għal dad-diżastru li hawn. Jiġifieri inti bl-astensjoni tiegħek qed tikkontribwixxi għall-problemi. U nħeġġeġ lin-nies li jirrealizzaw li isma' daw il-problema tal-overpopulation, il-problema li għandna tal-ambjent, li qed għandna l-kampanja taħt attakk, dawn huma kollha effetti tal-politika li qed iħaddan il-gvern. Ma tistax tiġi tgergirli u mbagħad tgħidli għax jiena l-politika ma, ma tinteressanix. Jekk inti trid twaqqafha din u trid alternattiva, għax alternattiva hemm, uża l-vot tiegħek, ħallih milli ma tinteressax ruħek mill-politika.
Mela, ħa morru għall-aħħar domanda. Għalfejn taħseb li l-poplu għandu jafdak bħala persuna u jivvutalek ovvjament għall-elezzjoni li ġejja tal-Ewropa biex inti fl-aħħar mill-aħħar tkun tista' sservi l-poplu Malti aħjar.
Ara, jiena din ma kinitx l-ewwel darba li avviċinawni. Però jiena tip ta' bniedma li jekk rrid nagħmel xi ħaġa, rrid nagħti l-massimu tiegħi. Fi żmien meta kont avviċinata, iċ-ċirkostanzi familjari ma kinux jippermettuli u allura jiena kont ngħid isma', m'iniex ħa noħroġ biex inkun ħriġt. Jekk m'iniex kapaċi niddedika l-ħin l-enerġija biex nagħmel xi ħaġa biex jekk wieħed xi ħaġa nara kif nagħmel biex nwettaqa, ma noħroġx. Issa, issa jiena lesta u lesta li nagħti l-massimu tiegħi. Jiena wkoll nirraġuna illi jiena hawnhekk qiegħda mislufa ċens jagħlaq. U allura la tant ħadd ikkorrompini u l-flus ma tantx jagħmlu bija. U karriera għandek diġà volderija.
Imma anka kieku stess jiena hawnhekk jekk qiegħda mislufa. Dal-ħafna ġen ħalq wieħed għandi. iktar minn ħalq wieħed m'għandix. Mela għalfejn ħa nipprova nifga u nara kif nikkorrompi ruħi jew le. Għaliex ħalq wieħed għandi, ġifieri, u kollox ħanħalli warajja fuq kollox.
Ġifieri.
Kellu ma jirrealizzaw ħafna nies. Jiena eħe, bnidma li jekk inwiet xi ħaġa ħanara kif ħanamel ħanamilha, eh, jiena affidabbli, dedikata, Għandi ħafna empatija u nifhem in-nies, għandi l-background legali, jiġifieri jiena jekk ħa ningħata fiduċja, ħa nagħmel l-almu tiegħi biex ikollna Ewropa aħjar biex Malta tkun aħjar. Nirringrazzjak ħafna talli kont magħna kienet diskussjoni interessanti u għaddejna diversi suġġetti. Nerġgħu Grazzi tal-istedina. Qudiem nerġgħu nintaqgħu meta tkun ġejja speċjalment lejn elezzjoni jekk dejjem taċċetta.